Buenos nochi público presente, mi yama un caluroso bon biní. Naturisnan cu a bini pa disfruta realmente di nos foro. E foro tabata yama Mooi Paal, pero awor aki e foro, nos por, nos tin imaginacion, nos por figura nos mes cu nos ta sinta duchi asina bou di un palu ta scucha e, e, e foro. Nos kier a kuminsá dunando onor i rèspèt na nos himno di Kòrsou. Mi kier a pidi tur miembro di Alsa Papiamentu pa kompaña mi i Largi banda di aki pa nos ban.

Ta Instituto Alsa Papiamentu. Instituto Alsa Papiamentu a lanta bou di presidencia di Marta y hunto cu graduadonan di Papiamentu y nos tabatin un soño, un soño. Un soño masha bunita mes. Caminda nos ta hisa papiamentu mand'e na laria. Nos ta kere den papiamentu. Esey ta nifica cu nos ke trece y fortifica confiansa den nos idioma. Nos ta karga papiamentu. Esei ta nifiká ku nos ke duna informashon den tur sentido di palabra. Nos ta kuida papiamentu. Sí, kuid'é! Pasobra nos ke mantené loke ta nos herensia i nos ke realisá papiamentu su futuro potensial. Nos ta krea na i den papiamentu. Nos ta investigá. Nos ke produsí. Nos ke stimulá investigashon i kreashon literario. I finalmente nos ta alsa papiamentu. I esei ta enserá ku nos ke konsientisá pueblo riba e balor di su idioma. I kon nos ke hasi esaki? Nos ke hasi esaki ku aktividatnan manera awenochi. Nos ke ta den diálogo ku nos pueblo na papiamentu, a, pa nos sinti ki balor nos idioma tin. Mi kier a yama dilanti nos moderador pa awenochi, ku ta señor Max Martina. Un fuerte aplauso. Masha masha danki, bon bini awenochi. Prome ku mi kontinua lo siguiente, awor i bo sna mira e kabayero ku ta akompaña nos den e kanto di e himno. E meneer ei mi kier a pidi e bin para wande mi. E meneer aki ta Samuel Mendes. Samuel Mendes ta un di e personanan di orige, otro nacionalidad, cu ta lucha pa haña naturalisacion pa bira antillano. El a adaptá su mes asina tantu kaba na nos kultura ku e por kanta nos himno i el a mustra bo ke por tok'é tambe. Un apoyo pa señor Samuel Méndez. Masha danki. Oke. Sí. Di mi parti tambe bon bini. Mi ke probecha di e okashon di yama bon bini un di nos grandinan ku ta a interesá pa bini awor no cheka nos, señor Willems. Welkom mene Willems in ons midden. Tambe bon bini na presidente di komishon di Civi Santo organisá e siman di kultura kinan Señor Billy Adams y Señora Prome cu nos mi sigui lo siguiente laga mi bisa e reglanan di cas. Cada un di oradornan ta tene un introduccion, despues di introduccion lo tin dies minuut pa publico haci pregunta of discuti. Un suplica, no. Riba bo mes no bole tene un otro charla. Ke men di tene mas kortiko posibel pa nos tin espasio pa èk diskutí. Bon, mi kier a yama pa bini dilanti ora ei nos promé oradó djab'e nochi. Laga mi kue mi spik brifje. Nos prome oradora avia nochi ta Señora Rose Mary Allen. Rose Mary Allen ta mucha cu a nanse cerca di Civilisanti aki. Rose Marie Allen a bai skol básiko na Sivisante, la bai Fátima College, despé Fátima College la bai Maria College, despé Maria College la bai Mil, despues di Mil Rose Marie Allen a bai Hulanda, kaminda e la sigui e studionan pa antropólogo i na diesnuebe shete shete e la regresá Kòrsou komo antropólogo. E Rosemarie Allen ta hopi conoci, el a tin diferente publicacion di cual mi ke menciona e e obra cu el a haci investigacion di e yu Curaçaonan cu a bay Cuba na cuminsamentu di siglo pasa, Rosemarie a publica un buki tocante esey y e tin diferente publicacionnan mas riba su nomber, mi tin un lista largo ora aki.

Ehm. Rosemarie Ellen lo bay amplia riba Laga mi, mi no tene riba mi papel e programa. Inmigracion y tolerancia. Inmigracion y tolerancia. Ok, Cubasnan Rosemarie.

Anto ku ora Shell a bini, Shell a pidi nan pa eorei entregá e tereno. E e persona tabata mi tawela i e ta tin basta problema pa bende e tereno. El a keda wanta, wanta, wanta te eorei nan a kita e tereno fei dje nan a pag'é algu. Si de echo e kaminda unda nos tabata bai tene e charla awe nochi ku ta na Nijhof, Enan tabata tin e pos, kaminda hendenan di diferente bario tabata bin buska awa. Wen mi ta komprondé tin señalnan òf tin partinan ku ta mustra ku ta tin un pos ántes. Dios bai trata haña hendenan ku ta bin di ku ta biba na kanga, hendenan ku ta biba na Ser Fortuna, den Dijn, esa e personanan promé ku e migrantenan to ku tabata biba einan. Nan tabata hopi Nan tata bin buska awa einan. Anto einan nan tata konta nan storia, nan tata konta ken a muri den bario di Ser Fortuna, ken a bira malu, nan tabata sinta un ratu prome ku nan bai bek na nan bario ku e hember of e zin di awa riba nan kabes pa nan por haya awa di bebe kesinan. Esei ta e parti di Suibisan prome ku e migrantenan a yega. Mi ta papia den añanan cuarenta y shete, anto e ta ta tin un tiki un final dramatico dor cu e mi tabuela a tarda asina tantu pa por a bende e tereno nan a duna el algo, anto e no ta ta kera acepta esey y hasta tin bisa cu el a benta esey cu el a haña den pose na Nijhoffstraat kesena. Despues e cosa dale duro cu el a bin muri, fallece un moment despues. Despues bo haña migrantenan ku a bini. Anto interesante di studio esnan tabata ta e diferente migrantenan ku a bin. Hopi di nan a bini, òf kasi tur a bin tra pa Shell. Anto e parti ku Shell a enfoká riba dje den kuminsamentu sigur bo ta ta haña ku ta tin un segrashon enorme. Den sentido ku bo ta haña e hendenan ingles, e trahadornan ingles a ta tin nan parti unda nan ta biba den dje, e trahadornan Surinam, e trahadornan Venezolano nan ta tin un sierto parti kaminda nan ta biba. Hasta fiestanan nan tabata tene apart. Tin un buki ku a sali di un meneer. di Saint Lucia, anto el a skibi e buki na diecinuebe sinkuenta i tres, e buki yama The Greatest of These, e meneer ta un tal Glendon Mayron, anto el a publika, el a duna un idea kon e aspekto di segregrashon ei tabata ta den Suvisant. E ta skibí el Emanuel un kos positivo, pero ora bo riba si nos a papia di migrashon i teloransia, e aspekto ei tambe ta pone ku e parti di toleransia òf e parti di sinti e migrantenan komo un parti di e sosiedat, e ta e no ta hunga un papel sina importante e ora ei. Des e manera ta skibí kon, por ehemplo, nan ta tin diferente fiestanan. Manera e hende hulandesnan tabata selebrá trinta di aprel, bo ta ta tin e hendenan ingles tabata selebrá ei di dos djaweps den yüni, e portaguesnan tabata selebrá djes di yüni, venezolanonan sinku di yüli, kolombianonan dia binti di yüli. Is nan ta tin nan fiestanan ku nan ta selebrá apart. Bo ta ta tin tambe e kushinanan. Caminda e diferente hendenan tabata tin, nan tata cushina pa e hendenan di un cierto grupo etnico, dus por ehemplo e hendenan di habla ingles tata tin nan propio cushina, portugues, Suriname, etc. Anto interesante tambe dese ta un publicacion di un meneer Suriname cu a skibi algu riba esey. E tabata manera mi ta compro de un hende cu tabata run e cushina.